Hiya guys, croeso nôl i Pop Tea! Mae hi'n dymor newydd yn yr ysgol, a chi'n gwybod be? Fi'n teimlo bach yn left out. Felly heddi, fi am wneud cwpl o gwises mathemateg a gwyddoniaeth i weld shwt bydden ni'n ymdopi se ni nôl yn yr ysgol yn nawr. Ond cyn i chi weld fi yn neud ffŵl o'n hunan, beth am i chi danysgrifio i Popty, i hoffi'r fideo yma, ac i wasgu'r gloch notification fel bod chi'n cael eich hysbysu bob tro mae fideo newydd yn mynd lan. Ok, sai'n gwybod shwt mae gweud hyn, ond pan o'n i yn yr ysgol, Dim maths a gwyddoniaeth oedd fy nghryfder i. O'n i'n berson lot mwy creadigol, ofs. So fi am ddechrau gyda'r cwis gwyddoniaeth Cymraeg. Ok, ma' 'da fi'r cwis gwyddoniaeth o flan fi fan hyn. Ma' 'da ni saith cwestiwn i ateb, ewn ni amdani. Cwestiwn cynta, beth yw enw'r grym sy'n tynnu tuag at craidd y ddaear? A troelli, by tynnu, cy disgyrchiant, dy gwthio, e disgyn. Deiar yn glyw massive, I think. oh my gosh, mae mor embarrassing. Fi'n mynd i fynd am cy disgyrchiant. Mae golau bob amser yn teithio, a, ar ffurf tonnau, by o gwmpas corneli, ec yn araf, dy mewn llinell sydd, E trwy pob deunydd. Fi'n mynd i fynd am A ar ffurf tonnau. Beth ydy'r enw ar gyfer deunydd sy'n gadael golau trwyddo ond yn ei blygu ychydig? Beth ydy'r enw ar gyfer deunydd sy'n gadael golau trwyddo? Tryloyw, fi'n gwbo hwnna, achos see-through yw hwnna, yndyfe? Hwnna'r unig un fi'n hyderus gyda. Pam fod eliffant efo'r un mass ond efo pwysau gwahanol ar y ddaear a'r lleuad? Oh gosh. Mae mwy o ddisgyrchiant ar y lleuad, gwir. Mae pwysau yn newid oherwydd does dim aer na gofod, gwir. Mae'r eliffant yn bwyta llai ar y lleuad felly mae'r pwysau'n llai. Dy, mae llai o ddisgyrchiant yn y lleuad felly llai o bwysau. Ond mae'r rheina i gyd basically ddim peth. Trick question! Fydd am Duh, mae llai o ddisgyrchiant. Na, mae mwy o ddisgyrchiant. A, mae mwy o ddisgyrchiant fi'n meddwl. Yn y gofod yn does e, ar y lleuad? Be sy'n cael ei greu pan dydy golau ddim yn teithio trwyddo? Diolch. Beth am i ni weld faint fi wedi cael? Cwestiwn 1. Beth yw enw'r grym sy'n tynnu tuag at Creuddyn? Disgyrchiant! Woo! Oh yeah, oh yeah. Mae golau bob amser yn teithio dy mewn llinell syth nes i mynd a ar ffurf tonnau. Pa grym sy'n arafu symudiad? Nes i weud ar gwthian dair. Ond e, ffrithiant! Beth yw ffrithiant? Beth ydy enw cadeirydd sy'n cael golau trwyddo ond yn ei blygu ychydig? Cy tryleu! Pam fod eliffant efo'r un mas o bwysau? Mae llai o ddisglair yn cynrychiad felly llai o bwysau. O'n i bron â rhoi dy lawr 'fyd.

Naw o saith deg dau? O! Heito stwff fel 'yn. Tri a chwech. O! Darganfyddwch werth dau tri bach ex pump tri bach. Random, random, random. Naw deg. O! Mil! O wel, mlan â ni i'r maths Saesneg. Dyma ni, guys.

Line up the decimal points and use zeros. Cael bod hwnna'n rhywbeth fi wedi dysgu, use zeros. Use zeros. Wel, fi wedi cael fy syni ar yr ochr ore ar pa mor dda nes i, yn enwedig yn y maths Saesneg, y rhai eraill ddim cweit mor dda. Os na ydych chi'n fwynhau'r fideo yma, neu wedi dysgu rhywbeth newydd o'r fideo yma, cofiwch, fel y weles i ar y dechrau, i danysgrifio i Popty, i hoffi'r fideo yma, a hei, gadwch sylwadau, beth yw eich hoff bwnc chi yn yr ysgol? Ond tan fideo nesa, ta-ra! Brilliant! Allan credu'r peth.